Ahwɛfoɔ ne adɔfoɔ all Chichiku children ɛyɛ mo mo somfo Chichiku nie. The whole fam this is your boy 3940. Ɔte aseɛ mo ankasa kinki kinki this is sii confion. It's all about ɔbaa sii TV. Sure. Yeah. Sɛ wopɛ awareɛ mu nsɛm mhm. wopɛ kwan a wobɛfa so ne wo kunu anaasɛ bi wo mpena atena ama asomdwie aba mɛserɛ Enter Obaa Cee TV on YouTube, subscribe it, wo wie afei share videos no. Adeɛ bi ɛfa awareɛ mu nsɛm biara, ɛfa ntɔkwa ɛwɔ awareɛ mu, ɛkwan abɛfa so no kunu atena, ɛkwan abɛfa so no kunu akasa ɛwɔ nipa mu biara no. Wobɛnya no wɔ Obaa Cee TV. Wari aseɛ, panisi mpanifoɔ dware wia na ɛsu ayɛ dɛ. Ɛsu asɛ no ana me nua bɛrima no kaeɛ no. Sɛ ɔpɛ awareɛ mu nsɛm papapaa deɛ a, Ɛno ara ne ɔbaa CTV. Obi tumi bɛfa obi firi Ghana na ɔde no akɔduru amono, amonone. Ɔde no bɛduru hɔ pɛ, anka mede fa so. Ah, kaa ka Ɛyɛ amo- normal. kaa ka amomɔ me. Amomone. Kaa ka amomɔ me. Ai, wo deɛ wo hɛ. Eh. Eh, nti obi tumi bɛfa obi firi Ghana na ɔde no aduru amonone. Ɔde no bɛduru hɔ pɛ na wadwane agya no. Ne nyinaa yɛ nneɛma a kyɛ sɛ ɔbaa CTV anya It's all abotrɛ. whole of Ah, things. a- asi wo nkonya ɛrekyerɛkyerɛ awareɛ mu nsɛm. Wopɛ awareɛ mu nsɛm papapaa a wobɛtumi de abɔ ɔbrɛ a na wama w'awareɛ asoɔ na wiase nyinaa ɔbɛyɛ dodoɔ nyinaa awareɛ mu hene deɛ a ɛno ara ne ɔbaa sii tv kɔfe fa bɔ wɔn na sɛbi mpira bi asɛmpɛde sɛ ɛyɛ awareɛ awareɛ ne kwan ware nti wopɛ mu nsɛm atie sɛdeɛ ɛbɛyɛ wobɛnya guidelines

Me nua nya nka no no. Ɔdasani nso nam kwan so seesei yei. Ah, ɛne ɛwɔ deɛ yɛasɛe baabi a. Wɔn mo ama ntɛm. Nti mbae mi si mi ntumi nwa ne nwa. Ɛna mede ne gya tua tɔm de no aba mu. Me sista baako bi nso pon adeɛ wɔ ha. Wamba mu, yɛmfa no nkɔtoa so wɔ hɔ. Na yɛ, yɛ, yɛ, yɛnkɔ. Ɔbɛsi yɛn bo. Me sista panyin, ɔno na pom ataadeɛ hyɛ me a mede yɛ show yi. Ɔno nso ne shop ne ha. Adwuma biara a wode bɛba biara, ɔbɛyɛ no kama kama ama wo. Aha yɛ ahempie, ɔho. Aha yɛ ayɛwɔ ahemfie. Paaki a yɛyɛ so ayie. Paaki a yɛyɛ so ayie. Asukɔre mampɔn paaki a yɛyɛ so adwie. Asukɔre mampɔn banki so na wɔtwa kyerɛ wɔn banki no so wɔ hɔ. Wode a wofrɛ no a na wogyina biribi a FM station nyinaa wɔ hɔ. Biribi a ɔpɔn adeɛ ɔyɛ adeɛ ka wɔn ataadeɛ wɔn na pam sɛ me. Wɔn nsusu me. Ɛso mbaeɛ a na ne ho yɛ pɛ. Ɛna gya tua to wɔn de yɛ maa ho. Ɔbɛyɛ seat bi akyire fam.

Ɛbɛ register no akɔ yɛ exams no anaa sɛ obenya no container zero two four two zero four eighty three fifty two zero two four two zero four eighty three fifty two. Sɛ nana no mma no ayɛ mmienu nti aboɔmuni no deɛ na wɔyɛ ama no deɛ yɛyɛ no dodoɔ no nyinaa deɛ ɛkɔ master no a montie tiefo adɔfo aboom ɛba no dɔɔso afa bi hɔ a obi ah, ɛdeɛ mede sɛ ɛnyɛ sɛ aboomfo nkwa nyɛ yɛ ama ɛdin no bɛba aga atampɔnsa do da mo ase. Etsiefoɔ adɔfo pa, Amerikafoɔ, abrokyifoɔ, mekyia wo bia, wo nua ɔbaa sii, maba Ghana, mese mede abrokyi afiri Ghana ha de abrɛ mo, nyɛ abrokyi nko ara na yɛwɔ, ha so so yɛ abrokyi ketewa, maba me yɛn me nua hɔ, metwatwa mu twa, me dɔfo baako pɛ, ɔpom adeɛ a ɔhu sɛ yes, ebi na ɛhyɛ me a wapom ahyɛ me o, me baayɛ yi a wansusu me o, wansusu me, me baayɛ a na ɔbaa sii, wase wei deɛ hwɛ, ɛne wo ho bɛyɛ pɛ, ɔde ahyɛ me force, ɔpom adeɛ, wo deɛ deɛ wohia biara fa brɛ no. Deɛ ɛhia ara ne sɛ wo deɛ wode bɛbrɛ no. Wopɛ sɛ ɔwɔ mail brɛ wo a, wo deɛ fa nneɛma no brɛ a wode ma no anaa de wo nɔmba ne wo sika aka ho, ɔno ara de bɛbrɛ wo. Woaba ha a, wopɛ sɛ ɔkɔ baabi, ɔbɛsiesie ne boɔ so da fam wɔ oh, ɔte n'anim ma obiara. Yɛfrɛ me nua Nana Adwoa, me dɔfono no, me nua no no, me ne wɔn nyinaa na na ɛwɔ ha. Ha yɛ Asoɔle Mampɔn. Aha yɛ Asukwalu Mampɔn ntsi wodua wonya ba na se Kumase kuro dua mu nkran na awɔ ewiase baabi a ɛno ara nse telefon na esu enya su pɛ na me nua no n'adwo afa wase w'ahemaa fɛfɛ me dɔfo ɛdeɛn na wohia ɛneɛ na mepon adeɛ ɔbaa sii TV bi na ɛhyehyɛ me ma gyegye atam yi wei wotumi de kɔ ayie wotumi de kɔ party wotumi kɔ baabiaa w'ani gye a wopɛ se w'ani gye a wobɛma mu Nana Nahaya he. Aha yɛ Asukɔlɛ Mampong. The Lord is my shepherd, the Lord is my shepherd, function designer. Yɛ ne Garden City Hospital ɛna ɛyɛ opposite Kumasi Academy. Ooo, na deɛ ne deɛ na mo yɛ ne ha? Yɛ pam mɛɛma nneɛma, yɛ pam school ntaareɛ, yɛ pam kaba ne shirt, straight dress,

Three days wobɛtua express wɔn ayɛ ama no wobɛba no wɔde sika ama no ɔbɛtwi no adi ɛde akyiri saa deɛ ne nyinaa yɛyɛ no kama kama yɛ deɛ ɔka sɛ nnɛ koraa yɛnyɛ a yɛbɛyɛ ama nipa no abrɔkyifoɔ wɔse woka sɛ nnɛ koraa agya so gya so yɛhia sɛ wɔtua no ka wonya tua no ka pɛ na afei no wo nneɛma no wo nsa dɛm na wo nsa aka hwɛ deɛ ɛhyɛ me ɔn sɛ ɛfɛ ɔno anatɔ matilia no na ɔpam maa wim. Mebaeɛ na wapam ama me sɛ ɔbɛsi fa hyɛ na ma aborɔkyifoɔ hu sɛ patapata no wotumi de kɔ baabiara ɛmfiri ti ɔbɛsi ti ɛti ɛti hɔ yɛtoa so yɛsan akɔ baabi foforɔ mobɛte yɛn nka. Atiefo adɔfo paa, mereka fo titiriw ɔbaa CTV mu aba. Mese mede aburokyire firi ha de aba New York, Bronx New York, ewiase afa no ara nyinaa ɔbaa CTV mo tie, Wɛm ne Kwaku Manu deɛ, Gifty Osei deɛ, Akuku Damfoɔ ɛba so a mo agye mo atom, ayɛ fɛ. Na me baeɛ no, wei deɛ awaresɛm na na me die, wei deɛ wobɛka sɛ ɔbaa CTV na deɛ ɛhe na ade afa yi, hwɛ! Mede aba me nua mo hɔ, mo hia mmoa papapapa. Yɛte aburokyire hɔ na yɛreyɛ nneɛma bi wɔ hɔ a yɛse yɛn ho kyere yɛn hɔ, hwɛ! Aburokyire wo ho kyere wo, Obi so ho kye ne kyɛɛ wɔ ha. Ahokyɛ wɔ wɔ kuro yi mu. Me ba ayɛ no ma nwu oo. Yɛn ka ni wɔkyi a wosi agorɔ yi ɛdɛ. Me nua nom ade pamfoɔ no maba wɔn nkyɛn. Panyinfoɔ hwɛ ɔnimonyamfoɔ wɔn wɔ ha yi a. Wɔn nyinaa yɛ ade pamfoɔ hwɛ ɛdɔm ɔgu ha a. Ade pamfoɔ nko ara saa ahokyɛ wɔ mu. Yieyie yɛsi w'ani sɛ ɔbɛhwɛ. Yɛ baa ne yɛ ne nam yɛ ne nam baabi basaa yɛn kɔ wɔn so. Wɔn nso ni hɔ abrɔkyifo yɛ ni hɔ oo. Wɔn ansusu me. Me ba yɛ ara na saa ataadeɛ ɛhyɛ me yi. Wɔde asesa me afata me ti ɛfetu wɔn nsa ano wɔfɛ wɔn ansusu me o nna abɛhu sɛ wɔn yɛ adeɛ ɛne me ho so kwa kwama ɔdɔfoɔ wɔn hia mmoa mesrɛ wɔn hia mmoa ɛmmoa wɔn hia ne sɛ nkwadaa no bi wɔ hɔ a sɛbe me sukuu no wɔn sɛ mese mankɔ bi ɛyɛ adom ne ahomɔborɔ ne nyame too ne nsa yɛ dɛ ɛsɔ me mu eti me nua bi wɔ hɔ soso a sukuu no ne maame nya nkɔde ne bɛkɔ ne papa nya nanso sika no ɛho ɔden awoɔ no wowo a Ɛyɛ sɛ wohwɛ wɔn nyinaa si, woanhwɛ wɔn ansi na woyi bi gya bi a, ɛdeɛ yɛ Nyame mpɛ no no. Nti obi hɔ a ɔwɔ tent, ɔnsua adwuma, ɔnyɛ wei, ɔnyɛ wei, ɛduru mmerɛ bi a na ayɛ den, nti wɔde no ba ne master no hɔ koraa, obi hɔ koraa a ɔnni afidie a ɔde bɛpam adeɛ, obi hɔ koraa a sika a ɔde bɛtɔ aduane adi ɔnni bi, obi hɔ a sɛdeɛ wɔte yɛn nkuraaseɛ nketenkete no, wɔbɛnante na aba na wɔsan akɔ, ɛnnɛ wiase ayɛ hu, ɛba saa nso ɛmmoa, nti masterfoɔ no bi agye ato wɔn so a, obi hɔ koraa a ɔyɛ adɔeɛ na ɔne akwadaa no na ɛyɛ dɛn? Ɛteɛ na ɔsosɔsosɔ ne mu Sɛ yɛn akwadaa no bɛnya nsaano adwuma papa bi ayɛ dɛ ayɛ na ɔde akɔbɔ ne bra. Nanso wiase no akoma mu a mbaeɛ no wo sɛ ah din sikasɛm titiriw ɛnyɛ yize wɔ ha. Me se mfifire a ɛte me no kaa me nko koraa na madwane aba. Ɛde o wɔn yɛ adeɛ wɔn yɛ adeɛ paa enti maba sɛ me ne wɔn ba abɛdi nkɔmmɔ na wɔn haw a ɛda wɔn so no nkwadaa no titiriw no a wɔsua adwuma no wɔn nso wɔasua adwuma pɛn. Ɛkɔm nti wantumi ansua. Wo maame de wo kɔto ho sɛ ɛkɔm nti wansua? Saa na yɛyɛ o. Obi wɔ hɔ koraa anka ɔnya ɔbɛsua. Ɛso nneɛma nketenkete a wɔretɔ ayɛ no nti no, ɔmaame ammoa no. Nyɛ sɛ na maame nni da ho o, ebi nna hɔ. Wonim sɛ ebi nna hɔ. Wo maame ɔnyɛ wo bɔne da, wo papa ɔnyɛ wo bɔne da, wɔdɔ wo. Ba deɛ Nyame de no bɛhyɛ wo a na wɔdɔ wo. Nyɛ sɛ woyɛ wɔn nyinaa yie na ɛyɛ fɛ. Nanso sikasɛm na ɛdu mmerɛ bi a na ama abɔhyɛ no a wohyɛɛ no amma mu. Nti maba me nuafoɔ hɔ, hwɛ adɔfoɔ gu ha, ɛnyɛ easy. Wɔn hia mmoa. Nkwadaa no resua adwuma titiriw nti na mbaa ha. Wɔn hia mmoa bebree firi nkura nkura ɛ moka sɛ nkuro nketenkete mu na ɛba. Obi wɔ hɔ ɔnante akwansin mmiɛnsa, akwansin mmienu. Ewiase so ayɛ hu, mmaa ne mmarima atwitwakyire nti no, na masterfoɔ no bi agye wɔn sɛ wɔn mmɛtena wɔn nkyɛn. Wɔn aduane deɛ wɔn na ɛfa, wɔn biribi biara wɔn na ɛfa. Obi wɔ hɔ nso ɔkɔba kaa sika nti ɔntumi nhyia adwuma. Obi wɔ hɔ nso adwuma nka ɔbɛsua so, barima bi ayɛ n'ayi na ɔne no akɔda so ɔbɛboa no, ahokyerɛ nti, ɛyɛ nokorɛ, ɔde n'anim bɛgye atom sɛ ahokyerɛ ba wo so a, mmaa deɛ wɔn hwehwie di. Ɛɛ, kɔte a wompɛ no akodi. Kɔte mu a wudi koraa na ɛnyɛ wo taste so. Ahokyere nti no akodi na nsa ate ho na ayɛ basaa. W'ani tua. Ɛnam sɛ adwuma a wɔaboa wo nti na mmarima bi yɛ fo, wɔnyɛ adwuma nkyɛ sɛ Nyame nhyira paa, wɔapa ho sɛ wɔboa obi ama no asua adwuma na wayɛ Nyame nhyira. Ah, wodɔ Nyame, wɔmpɛ. Wo so otwi fa wɔn na woda nsa. Ɛno nso ne Nyame mpɛ no. Adɛn na wonyɛ adɔeɛ ne Nyame nhyira wo? Adɛn na wommoa afoforɔ? Yesu Kristo se, Meda afiase, woammɛhwɛ me. Meyare da hɔ ammɛhwɛ me. Sɛ Awurade da hɔ a, ɔse sɛ woanyɛ amma wo nua mu, woanyɛ amma m'asafo no mu. Enti mebɛfrɛ me mma no bi ne wɔn akoma so adeɛ no, atiefoɔ adɔfo pa. Mede Nyame din srɛ mo. Mede Nyame di sa abrokyifoɔ deɛ moyɛ adɔyɛ adɔyɛ deɛ Nyame de asɔ mo so fisɛ monim baabi a mofiri asafo awurade yɛɛ mo adɔyɛ no mokɔduu hɔ enti moduu a momma mo werɛ mfiri bi kae mesrɛ mo nyɛ nkorɔyɛ adɔyɛ wode afidie no na wontimi ntɔ asika no mode tɔ no ɛmu ɔdu a wode yɛde mo maa mani number bɛto kakra nkakra nkakra wo sɛnde ba obi wɔ koraa deɛ ɔde bɛfa kaa obi wɔ deɛ ɔbɛtɔ aduane adie obi wɔ ne samina nataadeɛ ɔde bɛhyɛ akɔ adwuma Obi wɔ nneɛma nketenkete nti ɛma no ntumi nsua adwuma no. Ɛnyɛ wo busuani nko na ɛsɛ sɛ ɔhwɛ no, ɛnyɛ wo maame ba nko. Na nea wonim obi na ayɛ no papa na wonim nti na ayɛ papa, ɔhwehwɛni papa na woyɛ. Nyame nhyira mma wo so. Wɔse kɔ baabi a wonim obi na nya nhyira. Na me fie nko ara na meyɛ adɔyɛ a, kyɛsɛ mene wɔn ntira. Adɔyɛ no koraa ebi wɔ hɔ a yɛnhwehwɛ anim adɔyɛ. Nyame nhyira mo. Nti mɛfrɛ me mma no bi na wɔn akoma so adeɛ no. Wɔde abɛto atiefo adɔfo anim. Baako ɛ, ɔmmɛkasa ma me. Ɔka no sɛn? Ɔkasa wie a, na mama Nana Hema aba. Ɔbaa pa, na ɛte sɛn? Na yɛfrɛ wo sɛn? Yɛ ama kasa no no yɛ den. Mepɛka sɛ me, mepaakyɛ wo sua adwuma. Mo haw yɛ deɛ yi. Mepaakyɛ yɛ haw no bi ne sɛ, ebu hɔ a afidie ɔde yɛ adwuma no, ɛnyɛ. Afidie no bi nyɛ. Ɛna deɛ obi nso so a ɔba no, n'adwuma ataadeɛ no, ɔnya sika na watɔ bi.

Ɛɛ, yɛsomaa me ara, me bo fui, afei mese, ah, hwɛ a m'agya no. Me ba se, ee, wo gya ama me, ɛnyɛ yiye, ɛho na ɛyɛ. Ɔbaa pɛ no ma mesua adwuma no yɛ dwoodwoo meɛ, ɛnyɛ yize. Nanso ne nyinaa, mommia mo ani na monyɛ dɛn? Mo yiedie nti. Baako biom wɔ he? Wɔnsan mmɛka asɛm mma me, na monsrɛ atiefoɔ adɔfoɔ no na momfa mo haw, mompa mo akyɛw na wɔmmoa mo, woate? Aburokyifoɔ de, wɔn ba boa mo, nka. Mo nso mo haw no bi yɛ sɛn? Ok yɛ haw a yɛwɔ kɛseɛ paa yɛ sikasɛm ɛne machine especially me no a mewɔ ha sei no me machine mede akɔ repair kwaakwaakwaakwaakwaakwa machine ayɛ dada wo wan a na ne nsa atu woyɛ sɛ saa na ne nsa atu saa na obi so ne deɛ yɛ dɛn ɛteɛ nti ebi wɔ mu pa wɔbɛpam adeɛ madam de adeɛ no bɛma wo no wobɛtumi ayɛ ba machine na ɛha wo no nti no mo wo sɛ waba mu kura bu baabi a wɔatu Atade a wɔbɛtɔ. Last yɛbaa meeting sei na wɔn sɛ yɛntɔ uniform bi. Me ma mpa me nsa so ka kyerɛ sɛ menyɛ sika no bi ɛnto. Ɛbɛ no sɛ ntoma no koraa no boɔ no twenty five cedi na me baa ɛdɛ medi sɛn. Me ne bi. Nti wobaa saa na dɛ wodie. Me me baa me kura ten cedi mɛfa car bi wɔn ma me nante na maba. Wofiri he na afa car no bae. Mefiri ɛɛ paako so.

Anaasɛ container kakra bi a obenya mpo ayɛ mo adwuma, obi koraa bɛba abɛyɛ wo mmoa sɛ, oh, pam m'ade ma me mpo na ayɛ den. Nti obi tumi ba mo sikasɛm nti otumi nyem na wagyae. Oh, kyɛ m'anim na wagyae bebree. Ahokyerɛ nti. Ahokyerɛ nti bebree. Me me deɛ a mefa mu sei, sɛ ebia ɛyɛ sɛ ebia mɛka sɛ yɛatete me wɔ fie kakra a, anka mɛka sɛ mɛkɔ akɔfa barima bi because me ho kyere me.

Wo deɛ afidie no nkoa wontumi ntɔ a wo deɛ fa wo sika kakra bra yɛyi yɛyi na obi boa na obi nso boa ɛda nsie yɛn nsi nda ko yɛyɛ ne nkakra nkakra nkakra nkakra ne yɛsi awie nti wo deɛ wo hia sɛ wo deɛ mobile money no number no esu fa adeɛ tom ɛnhwɛ sɛ obi bɛfrɛ wo obi a wo a wotumi kɔyɛ papa sɛ obi a nam ase obi a mfrɛ wo aseda na wopɛ nyame nhyira na wopɛ nyame na bɛda wo aseɛ na nipa anna wo aseɛ nti deɛ yɛ Wo nua, wote saa nnɛ? Sɛ woyɛ saa a, ɛwɔ mu sɛ Yesu Kristo ɔsa akwatafoɔ duru yareɛ no baako bɛda aseɛ. Yesu bisae, na mmom yɛnhyɛ yɛnhyɛ ho na yɛnyɛ adɔeɛ. Ɛyɛ saa a wontumi nkae biribi na wonyɛ biribi. Mesɛ obi a wowɔ aburokyire, yɛnim sɛ adwumasua wosua a woantumi yɛ o, wosua bi paa, kapenta ne masonnom ne nneɛma nneɛma bebree woyɛe na fie nyɛ.

Na papa se kwan bɛba hɔ. Na papa yɛ adi dɔɔso kwan bɛba hɔ. Ɛba saa sukuu no me papa yɛ mbi saa m'ani anyɛ ho. Papa so na ɔwɔ sika paa wɔyɛ ɔhene ba. Wɔdire me dire me dire me duru baabi wɔse mmaa sukuu koraa mfasoɔ nyɛ dɛn. Na nnɛ wɔbɛhwɛ me a na mfasoɔ aba me so mankɔ bi so o. Ɔte baabi a ɔbɛbɔ n'ani sɛ wawu. Nso so Nyame deɛ ɔhyira wo a na ɔhyira wo. Saa na Nyame ɔyɛ n'adeɛ. Enti wo so mo haw no wo sɛ ɛdeɛ mpo. Ɛyɛ machine ɛtɔ da koro a. Wo, ɛde kyɛ anɔpa a, wobɛkɔ adwa sɛ, Ei Awurade, menni machine, wobɛ akɔtena mu, obi asɔre na me nso makɔ akɔtena so. Ɛnso wobɛyɛ ne dɛn? Wobɛkɔ. Adwuma sua, ɛyɛ pa ara. Obi te hɔ na ɔka sɛ adwuma sua ɛnyɛ ya, ɛyɛ ɛbu Ɛkɔm kɔm. koraa, kɔm, aha. Oh, ɛtɔ da koraa a wosɔre a, sika a wode bɛbɔ adwuma koraa, wonni bi. Ɛnso agya, wobɛkɔ akɔtena adwuma mu, nkakrankakra a, wo daakye. Na m'asafoɔ no, wɔn asetena mu ne mo asetena mu no, Deɛ ɔmo yɛ anya ka nkata so. Ɔmo gyaa no ɔmo yɛ mo sɛn. Oh, ɔmo yɛ. Mami tie ma sa. Ɔmo yɛ yɛ kama. Master bi wɔ hɔ nom a wonni bi kura ɔbɛma obi sɛ bɛkɔtɔ aduane di. Master bi nso wɔ hɔ nom a. Wɔyɛ no wɔnyɛ mpɛ ɔmpɛ nipa. Nti obiara adwuma a ɔnya ɔnya nkɔfoɔ. Kan nyinaa mepɔ sɛ ɔyɛ no wɔnya mpɛ. Ɛma ne. Ɛmma sɛ ɔba abɛsua adwuma. Nanso yɛn deɛ yɛkae sɛ yɛn masters mo deɛ wɔn nyɛ yɛn saa, wɔn korɔkorɔ yɛn sɛnea ɛbɛyɛ a yɛbɛsua adwuma no na yɛnya daakye yɛn so yɛdi adwuma no so mfaso. Nti yɛka kyerɛ wɔn sɛ yɛsrɛ mo mommoa yɛn machine, yɛn yɛbɛbɔ yɛn ho so, sika nso yɛde bɛtɔ yɛn ho yɛbɛtɔ aduane adi, ntaadehyɛ mu, ne nyinaa yɛyɛ yɛhaw kɛseɛ a ɛda yɛn so nti yɛsrɛ mo. Atiefo ara ɔpopa ɛna ɔmo aka no o. Hwɛ ɔn sɛ wo sua adwuma na wo bɛkɔ adwuma na wo hrahram deɛ wankɔ kora ankɛyɛ. Wo hrahram na ɛkɔm de wɔ. Mese ɛba saa na deɛ ɛhyɛ nyɛ ani wo tirim. Wadwene nyina yɛ disturb wo wɔ ha na wo hwɛ ahwɛ aba saa agya kora na wakye no abɛbi wahwɛ kora no bɔbɔ ahwɛ deɛ. Mese mboa kora baako na megyae adwuma.

Nanso m'adesrɛdeɛ a mede to adɔfoɔ anim ne sɛ, megyina hɔ yi, mewɔ me shop kakraka, meyɛ adwuma pa ara, but ɛnam ahokyerɛ nti menni akwadaa a me ne no reyɛ adwuma, adwuma wɔ nso baakofoɔ ntumi nyɛ, nkwadaa no gu gu ɛmfa sɛ kuro ketewa mu, nkura kɛse, nkuro mu a wɔpɛ adwuma yi asua, ɛnnɛ mekɔduru hɔnom nnɛ a.

Enti mesɛ no nso masua adwuma no bi da. Menim sɛdeɛ adwuma sua, ahokyerɛ wɔ mu a wotumi pa mu. Nyame anyɛ adom koraa a wobɛgyae adwuma no. Me meto hɔ mesua adwuma no, na mefa fam firi kuro kuro mu kɔ Kumasi Dwo na ɛkɔsua adwuma because na ɛmu ɔden. Deɛ ɛrekɔ Mfromi, ɛhɔ na meteɛ, ɛhɔ na me na meteɛ.

Na yɛtumi kɔfa nkwadaa no firi akuraase ɛmɛ ɛmɛkyerɛ wɔn mo adwuma ama wɔn so wɔn mo brɛ no ɛso nte because wobɛkɔ akuraase wɔn mmaayewa no wɔn yɛawowo wo sɛ yɛankɔ sukuu ɛne ɛne obi nso de ɛkɔto adwuma mu eti na awoɔ asɛm na wɔn di no wɔ hɔ nom nti yɛsrɛ adɔfoɔ no sɛ wɔn nso mo mmoa yɛ mofa mo mmoa mmoa yɛ

Na sesei me mma no kokɔɔ sukuu no nti no, ahoɔden nni hɔ saa sɛ mɛkɔ akɔfa nkwadaa no. Nti ama me nkwadaa no ayɛ kakraa bi, nti ɛma me ho kyere me adwuma pa ara. Nti sɛ wɔn nso wɔbɛtumi aboa me na makɔfa nkwadaa no bi firi akuraase aba, sɛ yɛ a wɔbɛboa me sikasɛm mu a mede bɛnoa no aduane ama wɔn adie na wɔn nso aboa me a, na me nso. Yii baabi hɔ koraa wo na ma nsuo, wotumi twa nsuo. Nkwadaa no bi ba a, wotumi twa nsuo. Me deɛ ma matena akuraase nti menim akuraase level, me, menyɛ pere mɛni saa.

Na ne mma yɛ basaa, wɔn ara na yɛ ahobrɛbrɛs ne ayi abɛtena ɛsono o, ano agya nkwadaa no saa, abɔgyifoɔ yɛ ba no wɔn taa to, wɔn a yɛ yie no wɔn te taa wɔn to, ɛyɛ mo mma sɛ soɔ bebree na wɔde saa deɛ, na wo deɛ no te sɛn? Ɛɛ, deɛ woka no ɛwɔ mu, but ɛɛ, before sɛ obi bɛyɛ saa no, sɛdeɛ na beginning woka woka asɛm sɛ ne mmarima a yɛaba no yɛnyɛ papa nkyɛ, akwadaa bi wɔ hɔnom a adwuma no ɔwɔ pɛ pa no. Ɛna Ghanaians particularly yɛwɔ this mentality sɛ wankɔ sukuu akɔsua adwuma ɛti akora no ɔba no ɔno ankasa no ahokyerɛ wɔ hɔnom na ɔde ba ahokyerɛ ɛwɔ hɔ na ɔde ba but sɛ ɔba na sɛ bia master no mewɔ pɛpa sɛ mɛkyerɛ akora but mentumi nya to that 3-4 years no nti no sɛ yɛnya nkora no bi

Na mo wɔn ba a yɛ ana asesɛ mu ne wɔn ni bie no yɛ ana yɛ saa na mo ho ho yerayera mo akora bi wɔ apɛ sɛ wɔpɛ papa ma no sɛ nkɔbɛ sua adwuma no ɛso fie nyɛ sɛ mo yɛ dɛn na nkora no atumi asɔ hɔ aboaboa. Madam meda wase ɛyɛ den ɛyɛ den sɛ woyɛ bɛrima na sɛ wosɛ wobɛkyerɛ wo baa ne bɛrima hmm. adwuma a ɛyɛ den baasɛ nyame tiw mu na sɛ wayɛ w'adwene sɛ wo nso wopɛ sɛ woboa wo community a anaasɛ wo man a ɛwɔ sɛ wonya ahofama na wotumi ɛyɛ ɛden ba kakrakra nyame boae ma yɛtumi yɛ de ɛyɛ mekasa masa wo ho ofese na ɔyere na ɔyere nte wase ɛtɔrɔ bi ɛmaa no bi ɛkyerɛ yɛn ho pa ɛha adwen ɛma yɛn nneɛma ebi wɔ koraa koraa bi wɔ ayɛ somfo obu adeɛ ɛne ɛma koraa yɛwo wɔn yi obi tie wasɛm a wotumi dɔ no

Ɛyɛ haw kɛseɛ paa. Nti me a mekyerɛ mmaa adwuma deɛ, me me ne ma ma me me yere ɔne me nkoraa ɛnni twaka biara. Hmm. Because mpanimfoɔ se sɛ woyɛ obi deɛ yie a ɛna wode yɛ yie. Meyɛ ɔbɛrima walefoɔ. Mewɔ nkoraa, menim baabi a daakye me mma ɛbɛyɛ dɛ ɛbɛpie. So akora bi ba ma kwan mu a, ɛwɔ sɛ me ne akora no tenatena yie. Na akora... Akwantuo koraa abra yɛ nam mu. Obi wɔ koraa wotumi kɔhyia no wahye w'anim. Wɔse bɛ menu baabi na wɔse ah menu no wɔse ah nyɛ fie wɔ mu na afiri ne wei wo maame nti wo bu biribi nti w'abusua nti wayɛ w'adɔyɛ na ayɔnkofa saa mma yɛntumi mmoa boa yɛ ho ti ba saa na woyɛ dɛ na wotumi boa wɔ sɛ na bidii kan kan yɛn sɛ adwuma bɛrima a wɔkyerɛ ɔbaa adwuma no challenges bebree wɔ mu wode hwɛ sɛ wo ne akwaraa ɛwɔ adwuma mu na bɛhu sɛ Wo ne nkwadaa no ntam yɛ fine. Dave, akwadaa no bɛba no, wayɛ dinn. Sɛ wo master no, nyame nti wo mu na wobɛbɛn akwadaa no abusa no biribi a, wobɛhu ne sɛ waba, wɔtene baabi, ebia wotwitwa adwuma koraa, wɔmɛhwɛe. Ebi no nso, wayi w'ani na wɔte hɔ saa. Daabi, nyɛ saa na ɛsɛ woyɛ no. Ɛsɛ sɛ wobɛn nipa no na hu ne haw. Na akwansideɛ baako, adeɛ a ɛwom baako a ɛwom a ɛyɛ haw paa ne sɛ, Ɛnyɛ asɛm biara na bɛrima wo a wo bɛrima a wokyerɛ ɔbaa adwuma no obetumi aka akyerɛ wo. Dabi sɛ ɔyɛ bɛrima. Woyɛ bɛrima. Ah. Nti challenges no ebi paa ɛno no. Ɛnso so sɛ wo yɛ wo masa no woyɛ obi a woso bu wo ho a akwadaa no nneɛma bi wɔ hɔ nom a otumi bue ɛso ani ɛde ɛde kyerɛ wo ma. Osu ahoboa a mmoa bi a wobi a osu tumi de bɔ. Yɛ a motumi boa wɔn, monyɛ odwo, monteatea wɔn, wɔyɛ late a na mopamo wɔn. Mahu bi da, obi wɔ hɔ ɔse bu asɛnnua, fa wo nan si fam, pata awia so na wɔde borɔgɔ ato wo so. Masua adwuma pɛn, masua ade pa, masua tiyɛ, me mabrɛ o. Na wɔse tena awia so sɛbe

Yɛnee nkɔmmɔ bɛsiee berɛ a panin no ankasa ayɛ. Nanso deɛ na ɛkɔ? Na agya, Vice ama berɛ anim ɛ. Na agya wo nso bɛka kakra na yɛmfa nkɔmmɔ no nsi. Na agya, yɛnkɔ. Ɛm sɛ deɛ wɔaka nyinaa saa na ɛte. Vice ama no no. Deɛ wɔaka no nyinaa ɛte saa. Yɛ na yɛda masters no ano, yɛsan da nkwadaa no nso ano. Challenges no deɛ bebree. Sikasɛm no deɛ ano ɔden especially day in day no sɛ akwadaa no da biara ɔbɛnya sika adi. Akwadaa bi wɔ hɔ a ɔba adwuma mu a ɔte hɔ dinn twelve abɔ na ne nkurɔfoɔ nyinaa sɔre kɔdidi na ɔte hɔ. Nti sɛ master no woyɛ fast a na woafrɛ no na biribi wɔ hɔ a wode ama. Sɛ menhyira mo. Yɛhyɛ white ba ha sɛ ni, nkwadaa no bebree common polyester white no. Deɛ wɔn ne sika na wɔn na wɔbɔ afɔ afɔm na wɔn na wɔtɔ pɔlisa. Deɛ wɔn soso ntwitwa ntaadeɛ na wɔn ne sika na wɔn deɛ wɔn nya kwan. Yɛbɛsrɛ adɔfoɔ sɛ eh, nkwadaa no hia mmoa bebree. Masters no titiriw no nso hia mmoa kɛse kɛse kɛse kɛse. Sisi a masters no brɛ master bi wɔ hɔ a butterfly a wɔde sua adwuma no ɛno ara na wɔde akɔ bie ne shop. Nkwadaa no bi tumi da mo hɔ anaa?

Wɔwie yɛ na wɔwie na moapɔn no ho ama no no, saa sika no a wɔkɔtua ama aba no ama no ayi no, wɔannya bi ɔntumi mfa nyɛ adwuma. Makola, wanya five years bla. Exams a ɔbɛyɛ nti ɔda so tim. Ɔfiri Sankole Aboɔ mu. Wanya five years. Shop a ɔbɛbɔ nti no ɛne exams a ɔbɛyɛ nti no. Ɛ na five years wote w'awo pɛdeɛ wɔ. Wofiri sankwale fa he? Abuom. Abuom. Nti sankwale abuom wɔ ho. Kaa wowia nka hɔ na apɛ sɛ ɔkɔ ɔho. Kaa bɛyɛ ne ha. Nti wopɛ sɛ wopɔn ho no. Sika no a ɔde repɔn ne ho ayɛ ayi no, exemption. Ti exemption nso ayɛ ka wɔ master hɔ. Ɛne ɛka kyerɛ ahiafo ɛyɛ tiefo ɛno mmɔboa. Mesɛ wo yɛ mmɔboa exemption no wɔn firi wɔn kɔ no mɛ mmea. Mesɛ mo atiefo a mo tie yɛ. Yɛsrɛ mo sɛ mo mmra mɛ boa yɛ wɔ sikasɛm mu. Sɛ sɛ adwuma yɛ a me baa yɛ. Sika me de bɛyɛ exemption kura ho ɛden ma me nti yɛsrɛ mo a. Ɛne afidie ɔsɛ ofiri sankwale aboɔ mu. Abrokyifoɔ wo a wofiri saa nkɔlaafoɔ mu ne yɛn wɔ transit na aba yi me yɛnam de abrɛ wo deɛ na bɛyi ne firi mbɔ o waba wawie soso sika ɔde kɔyɛ exams no ɔda so tene masa nkyɛn yɛ bɔɔbɔe masa so twiri dipa ɔso masoma paa mmayi ne firi mu atiefoɔ adɔfo pa ɔbaa CTV atiefoɔ aha nam de mbɛsie nyame nhyira mo Nyame nka mo ho masa wo wie wahu akakra ɔsɛ akakra ee masa brɛ ɔka aa yee ka bom na mo fa ayi nɔmba no nkyida hwɛ brɛ fi yɛ masters no yɛhia mmoa ɛne sɛ yɛn na yɛn na yɛkyerɛ nkwala no adwuma na master bi wɔ hɔ a sɛbi sɛbi sɛbi wokɔ no shop a ebi shop kora nwunu obi shop nwunu a ɛsɛ nkɔfoɔ ntaadeɛ ahokyerɛ no wɔ hɔ obi nso shop yɛ kitikitikiti bi Nti wɔne nkwadaa no koraa no wɔn ho kyere wɔn. Nti adɔfoɔ, sɛ yɛreboa nkwadaa no, yɛn masters no nso hia mmoa ankasa ankasa. Obi nso de butterfly na osua adwuma. Ɛnnɛ a me ne mo kasa yi, ɛno ara na ɔsan de kɔ ne shop. Onni ndasra, ndasra nso ɛnna yɛde pam adeɛ a ɛyɛ kama. Ɛna overlocking machine, knitting machine no, wopam adeɛ wie a, sɛbi sɛbi, ɛwɔ sɛ wo knit ano kama Masters a egu ha yi, fa yɛ nni bi. Ɛngye pam adeɛ no wie a, gye sɛ wode hyɛ pɔleten bag mu na wode asoma akwadaa na ɔno nso wasan atwa kwan akɔ akɔdi line ayɛ ansa na wasan de aba. Nti yɛbɛsrɛ sɛ bɛbɛyɛ aduru yi deɛ yɛsrɛ mo, yɛhia mmoa. Yɛn Masters no deɛ yɛn mmoa a yɛhia nyinaa yɛ mfidie a yɛpɛ wɔ yɛn ɛɛ. Na nɔmba no a mode bɛto dwa, nɔmba no yɛ sɛn? Yɛn nɔmba no yɛ zero two four four Me nua mede sɛ mɔtiefo adɔfo pa nɔmba no a wɔde to dwa no ɛkɔfa nkwadaa no nyinaa fisɛ yɛka sɛ yɛde nɔmba no bebree to a ɛbɛyɛ disturb ɛbɛ mmoa fisɛ wobɛyɛ akɔ ha wobɛyɛ akɔ ha ɛkɔ wiase nyinaa yɛ sɛ mmoa nti yɛyi nɔmba baako pɛ wodeɛ deɛ wakakra bɛso biara no ɛnyɛ wɔn sika wɔn die Saa sika a wudi a wunnya mpae a wɔbɛbɔ atia no, wo ankasa wunnya ho hwɛfo. Wo ho bɛkyere wo paa. Saa sika a woannya yi, wo deɛ kakra a ɛnhwɛ sɛ obi yɛ, wo deɛ fa wo deɛ bra. Woyɛ ready a, bisa nɔmba na bisa din na fa to so na fa bɛboa wɔn. Nti yɛde nɔmba no bɛto dwa. Kakraa bi a wɔboa so biara, mesrɛ wo, mede Nyame din srɛ wo. Mesrɛ mo atiefo adɔfo pa, monyɛ mma o, nea mma no wɔn, yɛn nua no wɔn, yɛrɛfo no wɔn, ɛnyɛ obusuani nko, yɛayɛ abusua, mo ayɛ, nti ɛsɛ sɛ yɛde ti si abɔnten, nea ɛboa no na Nyame hwehwɛ, nyɛ wo fie nko, nti Master nɔmba no yɛ sɛn? Zero two four four six zero two four zero one zero two four four six zero two four zero one edin bɛba Ibrahim Musa.

Nti wo deɛ wo wo wo tie yi aa wo tie ɔmo adesrɛdeɛ na ɛka wakoma aa menim sɛ mo suro nyame abrokyerefɔ deɛ ɔmo dɔ nipa mo ni hɔ a anka yɛ ni hɔ mo boa foforɔ tu deɛ mo yɛ koraa ebi hɔ a na aboro so nyame nhyira mo sɛ mo yɛ saa wo deɛ nɔmba wo te yɛ a na wo kakra bi a wobɛ sɛnde biaa na asu na akɔ hɔ wo deɛ ɔpɛ koraa wo frɛ nɔmba na na obisa sɛ mepaakyɛw wo na ɔbaa sii bɛyɛ ayi wɔ wo hɔ no Nguan mu ɛpono adeɛ ne ayefo no, na asu no ade atom fifty dollars, hundred dollars, twenty dollars, deɛ ɔbɛnya biara two hundred dollars, thousand dollars, five hundred dollars, eei na agum na ɛkɔ na nkwadaa no nyinaa Nyame nhyira ba so. Wo nhyira wɔ nkwadaa yi hɔ o, woammɛyɛ a wo nhyira no wonnya. Woayɛ a yɛ a yɛ a yɛ a bi a wopɛ ba, wonyaa bi, bɛyɛ wei hwɛ, sɛ Nyame ɔmmue soro mma wo a.